Unrhyw beth mawr yn digwydd ha' 'ma? Yym. Achos os ddim, o'n i'n me'wl 'sen ni gallu cymryd lwc ar y gema sy allan, os o's gan neb unrhyw beth arall i neud. Mae gen ti etholiadau'r Cynulliad, bydd hwnna ymlaen. Ie, wel, os dyna'r peth mwya' o waith i ni, ie. O, a refferendwm yr EU, bydd hwnna byth off y teli. Yy. O, a'r Euros, bydd neb yn chwarae gemau tra bod hwnna ymlaen. Come on, England! Ni'n mynd i neud hwn eniwe yndyn ni? Ie. Another winner.
Lle gwell i ddechra na gêm sy jyst chydig o ddyddiau ffwrdd, eh? Hey? Sbia ni efo'n bys ar y pulse.
Dydi gemau Uncharted erioed wedi cuddio'r ffaith fod nhw'n rip-offs llwyr o Indiana Jones, a dyma'r Pedwerydd i. Gwir, ond i fod yn deg mae hwn yn edrych yn lot gwell na Crystal Skull. Mae Kick yn y Private yn well na Crystal Skull. Bellach wedi priodi efo plentyn, mae'r anturiaethwr Nathan Drake yn dod nôl ar gyfer un antur ola yn chwilio am drysor môr ladron mwya'r byd. Ok, mae hwnna yn swnio'n dda, fair play. Allan ar Fae'r Degfed. Swnio'n fwy cyffroes na beth oedd gen i'n plan, beth bynnag. Be oedd hwnna?
Cysgu, llefydd yn dawel ar ben fy hun, bwydo deworming tablets i'r gath. O!
Wel, paid â rhoi dy un i lawr. A tri diwrnod yn ddiweddarach gewch chi deithio i ryw hellscape o fyd yn llawn zombies a bwystfilod, gan ddibynnu ar trais pur i aros yn fyw. Na, sori. Dwi wedi bod i Flaenau Ffestiniog yn barod. O! Doom. Mae'n dros i ddeng mlynedd wedi pasio ers Doom 3, ac yn yr amser yna mae 'na lot wedi newid ym myd y gêmau, ond ym myd Doom, wel, not so much. Na, mae'r un cyfuniad o arswyd a gwaed a gyna a gwaed a sgrechian a hunllefau a gwaed yr un mor gry ag erioed. Cryfach os rhywbeth, Mae'r Daily Mail am golli meddyliau'n llwyr dros hwn. Ie, mae'n gwneud i Mortal Kombat edrych fel pennod o Pobol y Cwm. Oni bai am yr un a lle nath Denzel farw. Wel ie, obviously dim hwnna. Achos oedd yr un yna'n.
Fi'n gwybod, fi'n gwybod.
Fi'n dal i gael hunllef a.
Ie, gad e fynd Liz, gad e fynd. Ond falle bod chi'n mwynhau eich saethu efo dipyn bach mwy o weithio fel tîm a dipyn bach llai o ymddwyn fel seicopath llwyr.
O, Denso! Ti'n iawn?
Overwatch.
Ar ôl World of Warcraft, Heroes of the Storm, Starcraft, Diablo a Hearthstone, dwi'n meddwl bod hi'n deg deud bod gan Blizzard ddim cweit digon o pres. A'r tro yma, maen nhw'n taro consols yr un pryd â'r PC, felly mae gan bawb y cyfle i aros fyny drwy'r nos efo cas llawn Red Bull a thaflu bywydau i ffwrdd. Woohoo! Fel croes rhwng Team Fortress 2, ffilmiau anime a breuddwyd plentyn hyperactive, mae Overwatch yn edrych yn ddigon slick i ddenu ffans Call of Duty. Ond yn ddigon dwfn i ddenu pobl sy'n licio'r Times Cryptic Crossword, Only Connect a Street Fighter V. A gwylwyr y lle, wrth gwrs. O ie. Ie, I know. Meddwl amser am un bach arall? Um... Dim watch gen ti! Mae No Man's Sky yn simuleiddio'r holl fydysawd. Oh, mam bach.
Ac yn rhoi'r opsiwn i grwydro'r holl beth, yn dod o hyd i blanedau ac anifeiliaid newydd, a'i henwi nhw, ac yna inevitably yn sbwylio bob dim, bygro off a gadael i rywun arall glirio lan ar eich hôl. A faint mae'n cymryd i ymweld â bob un planed yn y gêm, ti'n gwybod? O, dim yn rhy hir, jyst rhyw bum... Deg awr? ...biliwn o flynydde. So well i fi ganslo trip i Ffrainc fis Mehefin ta? Ie, probs.
Be sy'n bod, ti'n iawn? Sdim amser nag oes, rhwng yr holl betha 'ma'n digwydd, yr holl gema 'ma'n dod allan, ma' Mister Sakamoto o accounts ar 'yn nhŷ i ni isio'r report 'ma. Ti'm yn gweithio mewn swyddfa. Ti'm yn gweithio o gwbwl. Sdim digon o arian y dydd, Daf. Sdim digon o arian y dydd! Objection!
Ti stopio ffricio allan, reit? Fydden ni allan o'r Euros ar ein pennes, ti'm o ti poeni amdano hwnna, a ma' pawb yn gwbo pwy sy'n mynd i ennill yr etholiad anyway, so sdim pwynt gadl y tŷ i fynd i fotio. Chuffin' greens.
Ac pan fydd y refferendwm wedi gorffen, bydd neb yn gallu gadael y tŷ ta waeth, achos bydd Nigel Farage in charge. Bydd 'na ymladd ar y strydoedd, fydd yr awyr yn llawn nwy gwenwynig, cŵn a cathod yn byw efo'i gilydd, mass hysteria. A pan fydd y gymdeithas wedi chwalu yn llwyr, a pobl wedi colli 'u penne, Wyt ti'n gwybod beth fydd ar ôl? Wyt ti'n gwybod?
Gem y fideo?
Gem y fideo. Ideal.